היינט איז י ד שבט, א יארצייט פון רבי סאלי'ס פעטער רבי יצחק אבוחצירא, וואס איז געווען א גרויסע גאון וקדוש קדוש אלוקי אבא יעקב אבוחצירא, רבי יעקב, עלית מצרים דין המהר א, צדיקים די מסילת צדיק האבן געזאגט אז ער האט געהאט א ניצוץ פון יעקב אבינו און יעקב אבינו האט געזאגט אל נא צו בנינו במצרים,

זאל איך געבן א זאג, אפשר נעמסט דיך אונטער, ביסט מקפיד זיין צו דאווענען אלע דריי תפילות מיט מנין אפילו ווען עס איז שווער, אלע דריי תפילות מיט מנין, און און ביי אידיש ווען עסטו צו זאגן קריאת שמע שטייט אין משנה ברירה מעג מען לכל הפוסקים אז קריאת שמע מעג מען בעטן אויף אויף אידיש א תפילה זאגן, רבונו של עולם זכותו איך שטרענג מיך אן מקפיד צו זיין אויף יעדע תפילה מיט מנין אלע דריי תפילות מיט מנין, זכות זאל איך טרעפן אזוי שנעל און גרינג. און טוה עס פאר פֿערציק טעג, וועסטו זיין א געהאלפענער. און כ'דענק, כ'דענק ווי יעצט, ווי מיין הארץ האט מיר געקלאפט, זאגסטו צו פאר א בחור, קענסט אים אפילו נישט געבן, ס'איז אזוי נאנט, קודם איך טרעף כלל צו אליין רעדן, דורך אריינלאזן א שמועס מיט אים. און נאכדעם אפשר איז געגאנגען, ס'איז אזא לאנגע וועג ווען ס'באמבלט און פארט אזוי שטייל, אז אנפאנג כאפסטו א שמועס האט נישט קיין פשט, א איד געט א היטש מ'רעדט נישט מיט אים קיין ווארט, אמאל א שמועס, סוף האב איך אים שוין צוגעזאגט אויכעט, און כ'האב געטראכט צו מיר, כ'האב געפילט די גאנצע צייט די ווערטער גליטשן זיך מיר ארויס פון מח, איך זאג נישט קיין פאנישמענט גאזען אבער אקעי. כ'האב נישט געהאט, כ'האב נישט געקענט געהעריג פארדעם, בכלל נישט געקענט. דריי וואכן שפעטער הער איך זיך חתונה געווארן, כ'האב אים געקאלט זאגן מזל טוב. און ער פארציילט מיר, יא! כ'האב עס גענומען ערנסט, געדאווענט מנין, ס'איז מיר אנגעקומען נישט גרינג, כ'הער איך צוריקקומען פון א חתונה צוויי ביינאכט אין מאנסי אינדערהיים, כ'דאכט מיר כ'גיי יעצט דאווענען מעריב, איך טראכט מיר, יא, איך פאר צו שיינער זוכן א מנין מים, איך האב מקבל געווען, און איך האב טאקע מתפלל געווען, און דעם זכות זאל איך געהאלפן ווערן, און נאך מעריב קומט צו מיר צו א איד, און דער ווער ביסטו אהער אריין, דו ווייסט, איך טראכט פאר דיר א שידוך, איך טראכט ס'וואלט געווען פאסיג, און דער איד האט טאקע אנגעטון שידוך מיט מיין טאטע מאמע, און טאקע דער שידוך איז געווארן, איך בין דאך חתן געווארן, שוין, א מעשה פלא. איין חלק פון די מעשה, דאס איז געווען פאריאר חמשה עשר בשבט, די נאכט נאך די יארצייט, נעכטן נאכט, האט דער אייבערשטער, עננו לה' לעיודי, דער אייבערשטער געפירט, איך בין אנגעקומען צו א יארצייט איד אין משפחת אבוחצירא,

אז לאזט זיך ווערן ביי א מענטש לייפער מחמת טענת אייניקל, האב איך געזאגט יא בכבוד גדול, אבער געטראכט לאמיך דארט זיין, ס'איז אזא מסוגל פאר אישיות, מ'איז שוין דא, אויף אויסווארטן, יא ס'קומען אפאר מיליטער וואס ברענגען ארויף, קומען אן ספרדישע אידן, ספרדישע אביסל, אפאר אידן, ינאי וואס מאכט די דיפס, א ספרדישע איד, א איד, ספרדישע אידן פון מאנסי, וואוילע אידן, און זיי צינדן לעכט, זיי ברענגען פיש און פלייש און אלעם גוטן, כל טוב וטוב, מ'וואשט זיך צו א סידור, מ'הייבט אן טרינקען עראק לחיים, דער. דער ר' יאנא אבן שמחת הדבש, דער ר' יאנא האט א חשובע איד, האט אויך טאהר געברענגט פון זיינע דבש, און האט מיר אויך אנגעגאסן אראק ווייל ער געהאט א שידוך פאר יאר צוגעזאגט, טאמער די טאכטער טרעפן א גוטן שידוך, האט ער אויך אנגעוויזן דעם באטל, האט ער אויך געשריבן. אינמיטן קומט צו צו מיר א איד, און ער בעט מיך איך זאל אים אויך אנגיסן אראק, אשכנזישע איד, ער איז אויך ביי די סעודה, און זאג איך אים איך האב שוין אראק אנגעגאסן, זאגט ער ניין דאס איז פון מיין באטל איך האב פאר א יאר געהאלטן פארן שידוך פון מיין ערשטן קינד,

און רעדנדיג כאפ איך אז ער האט דעם נאמען, ס'איז דער בחור, ס'איז זיין טאטע, כאפ איך מיך אז ער האט פאריאר צוגעזאגט ער מיט זיין אידענע אז י ד שרייט אז זיי גייען געבן אז זיין זין זאל א חתן ווערן, אפאר שעה שפעטער האט מיר דער זין געבן א היטש און מיר אריין אין קאפ איך זאל אים מעורר זיין ארייננעמען מיט מנין און איך זאל אים צוזאגן, בשעת מען האט אים די הארץ געקלאפט, ס'הייסט איך זאג צו ווער בין איך צוצוזאגן, ווי קען איך צוזאגן, און אויב איך לערן נישט, וואס וועט ער נאך האבן קשיות אויף דעם מנין.